Insellmulkom u nilqgħukom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. U din il-ġimgħa kollox ġdid għandna. Għaliex? Għax qegħdin ir-raħal ġdid. It-triq jisimha Triq il-Ġdida u ħa ngħidulkom għaxar affarijiet ġodda li ma kontux tafu dwar it-triq. Mhux ġodda. Le, mhumiex ġodda. Malik, trid ngħidlek gidba fuq dit-triq? Ejli. Mela. Xi kultant. Il-min l-iktar? Il-mami hux l-iktar. Din jisimha Triq il-Ġdida. Imma fil-verità mit-triq il-ġdida. Hija triq l-antika. Le ġdida jisimha, imma fil-verità hija l-eqdem triq f'Malta li ġġib l-isem ta' Triq il-Ġdida, biss mhux dejjem kienet magħrufa bil-Malti. Qabel kienet Strada Nuova, imbagħad fl-ewwel ta' Mejju tal-1937 qalbuha għal Triq il-Ġdida. Mela qiegħed hawnhekk eżatt fejn tispiċċa t-triq tal-Triq il-Ġdida ġewwa r-Raħal Ġdid u jien ħa ngħidilkom eżatt eżatt kif ġie l-isem ta' Paula tajjeb. Dak kien hemm il-Gran Mastru De Paul illi ħolom li jibni raħal dak iż-żmien ried isemmih casale. Insomma mbagħad darlu u inti dak iż-żmien ridt tikteb il-Papa illi joħroġlok ittra pontifikata illi biha jtik il-jedd biex tibni belt jew inkella raħal. U fil-fatt l-isem dar bil-mod il-mod u ġie Villa Paula illi villa tfisser belt u Paula Asset Emno tfisser żgħira, tfisser il-belt iż-żgħira. U allura kif spiċċat tissejjaħ bħala Triq il-Ġdida? L-ewwel meta nbniet din it-triq li kienet waħda minn tal-ewwel li nbnew u tiġi f'kważi fin-nofs ta' din il-lokalità ġdida li bena De Paul, bdew isejħulha in-nies Strada Nuova jew Triq il-Ġdida. Din it-triq ġdida kienet tingħaqad mat-triq li kienet tieħu għal Belt Valletta. Din it-triq li tieħu għal Belt Valletta li tiġi bid-dritta kienet u għadha magħrufa bħala La Salita di Casal Nuovo jew it-Tella tar-Raħal Ġdid. B'hekk it-triq jew La Salita di Casale Nuovo kienet tkompli ġo Strada Nuovo jew ukoll Strada Casale Nuovo bejja x'kienet ġdida u bejja x'kien hemm triq oħra magħrufa bħala La Salita di Casale Nuova. In-nies ippreferew li jibqgħu jsejħulha La Strada Nuova jew inkella t-Triq il-Ġdida. Inti tar-Raħħal jew Belti Trida? Belti hu. Imma ħa ngħidlek ħaġa, fil-bidu u issa llum ir-Raħal Ġdid huwa magħruf bħala Belt, imma sfortunatament Casale tfisser Raħal. U għalxejn il-Gran Mastru kien tant issielet għax xorta bqajtu magħrufin bħala r-Raħal il-Ġdid u mhux il-Belt il-Ġdida. Kif tħossok fuqha din? Xorta għalija r-Raħal Xorta l-aqwa. U l-belt xorta li jgħid. L-aqwa li merraħ ġdid. L-aqwa li merraħ ġdid. Biex De Paul ikun żgur illi bena belt u mhux raħal, ħareġ l-istess regoli li hemm fl-ibliet bħal Belt Valletta, bħal kull dar irid ikollha bir, bħal, per eżempju, kull kantudiera kellha jkollha d-disgħin partikolari tagħha. Eżempju dan huwa ta' dak iż-żmien hawnhekk. U da, ta' x'inhi hawnhekk? Kiesaħ. U din, per eżempju, ġiet mibnija fuq stil ta' kif kienu jinbnew dak iż-żmien. Punt ieħor importanti illi din il-belt ġiet mibnija f'forma ta' gradilja ukoll. Warajja hawn l-istatwa tal-Madonna ta' Lourdes, statwetta ħelwa li qiegħda hawnhekk f'ġewwa niċċa. u din in-niċċa nbniet proprjament fl-1875. Hawnhekk tqegħdet hemmhekk u kien hemm l-isqof ta' dak iż-żmien li f'Awwissu wkoll ħareġ digriet għall-indulġenzi u kien hemm ħafna nies, ħafna devoti li kienu jiġu jitolbu hawnhekk. Li ma jafx dak iċ-ċup l-eżem illi eh, l-indulġenzi joħorġu fuq 200 ġurnata biss għax qed jitolbu. Jien mill-Belt ħin oħra. Isma'. Taf illi qabel ma kien hawn din in-niċċa, in-nies kienu jsibu il-parti tan-naħa t'isfel tal-ħalliet bħala il-marsa. Ejja, vera. Vera, eh, mela qed nikdeb. Vera. Imma mbagħad. Għax l-ID card kienet fuq il-marsa. Issa, imbagħad li ġara, mid-devozzjoni ta' dik in-niċċa 'l hawn, bdew isibu dan naħat bħala ta'. Lourdes. Brava, brava, brava! Milli ma laħa dal-belt. Mill-mandraġġ hi. Imma hawnhekk fuq raħal ġdid ma tistax tifhem ma mur, mur miegħu, mur, morru, mor, mor. Aħna kburin belti. Inti minn Triq il-Ġdida? Iva. Ta' Lord? Iva. U fejn għall-parroċċa? Ftit l-isfel minn hawn. Thank you, Ġus. It-tfal ibewsa. Il-ħalib. It-tfala qasrija. Ħdejja għandi lil. Dennis Stanley. Dennis int ma tal-ord. Ma tal-ord. Għaliex propja minn dik in-niċċa li rajna ftit qabel ħareġ il-inqasam il-raħal tista' tgħid hemm il-parti tal-ord u mbagħad hemm il-parti ta' Kristu Re mhux hekk. Ekku. U inti eżatt kważi kważi hija fil-limitu. Sekku. U vera li ftit 'il bogħod minn hawn kien hawn il-gazin ukoll? Iva kien hemm gazin hemmhekk bejn dak il-garaxx. Tiftakru? Le ma niftakrux għax jien għajr tliet snin noqgħod hawn biss. Eeh, ħsibtek minn hawn dejjem. Le, minn Bormla proprja jien. Eeh, all right, mela xejn, hi wrong number. Eeh. Mhu, mhu, mhu, mhu. Saħħa. Temmnu? Illi fi żmien minn din it-triq in-nies kienu jimxuha biex imorru jgħumu? Ejwa. U taf fejn kienu jmorru jgħumu? Birsabuġa. Le. Il-Marsa, il-Marsa. Hawn isfel għas-Ħanżir. Eżatt, u kienu jgħidulu il-Kanal tal-Marsa. Ejwa, ejwa. Illi kienet waħda mill-isbaħ bajjiet bir-ramel illi kellna. Imbagħad għamlu ħafna affarijiet bħal kien hemm kien ċentru tal-baħrin fejn kienu jmorru jinnegozjaw u jagħmlu ħafna affarijiet oħra. U taf li minħabba l-kanal hawnhekk ħa naraw ukoll lapita li kien hawn inċident ta' xi ħadd jiġi minn xi ħadd ieħor li mbagħad kien ingħata il-forka għal xejn san. Mhux hu l-ħanżir wara bir-ras ħanżir. Ja ħasra. U Dottor Simon Merċiqa jkun qed jispjegalna ħafna iktar F'min wara l-persjana tajjeb, grazzi ħbieb, morru nomu, tlaqnej. Jgħat ma rajtom jomu, sa kien hemm xi ħadd waqa' l-baħar minn fuq il-braken jista' jkun minn fuq xi barkun. Mhux li tiftakar int, jaħas. Da qed jgħid illi di kienet waħda mill-isbaħ bajjiet. Id-dib mill-kbar. U anke. Id-dib mill-kbar. Għaddiet tara. Id-dib mill-kbar. Kiew brolħi, mela qiegħed għand tal-laħam u propjament kienet ġrat ġrajja ħelwa. Da kien hemm ċertu wieħed jismu Gregorio Briffa li nzerta wkoll kien eh, tal-laħam tajjeb u darba kelluha bdiet taf kif ċekk ċekk u kienet toqgħod waħda jisimha Roża famużissima li kienet tilqa' l-irġiel għandha imma nzerta ġurnata ħażina għax ma kellha btiet il-Ħadd u da baqa' jħabbtilha u jiffitta u jiffitta di qabdet ġebla u garatilu għal rasu. Tellagħha l-Qorti minn fuq, tajjeb ara llum jieħel għaxart elef kien, imma tellagħha l-Qorti pero' xorta frankata, hi ma weħlet xejn u hu miskin weħel gundalla f'nofs rasu. U aħna biex nagħlqu l-mawra tagħna fi triq il-ġdida, ġewwa r-raħal ġdid, Morna f'wieħed mill-barijiet favoriti tiegħi. U l-ġimgħa d-dieħla Triq iż-Żewġ Mini fl-Isla.